Nenda oyine nka omwana ayine nka abnormality Kandi hariho abnormality ezi omwana arikuba ayine tutarikwikiriza ngu egi enda agikuze. Beckson naagira ngu buri mukazi ashemereire kukyebeza enda emirundi erikuhika munaana kandi n'okutunga emibazi erikuheebwa abakazi abaine enda kwetangiriza okuremererwa nari okuzaara omwana aine obuzibu aha mubiri nari aha bwonko. Omukyara ashemereire kuba nakyebeza enda as long as yamara kukimanya yaheza kukimanya ahabwokuba kiine omugasho munonga omuntu yaba nayekyebeza enda kumanya oburwaire obu arikuba aine obwine obundi bwokuba buriyo ninga okushanga ngu nayetaaga emibazi erikuba netuhereza enda yaaba ekyari nto, oshemereire kukyebeza emyezi eshatu Batakagizire enda. Ku oraabe oine amaka orikupuraninga kugira enda, eijo emyezi eshatu etakahikire, omu myezi eshatu egyo nikwo waaba noopuraninga kugira enda, orikugyezaho kugira enda, nitukuheereza emibazi. Nyangoma shira omuzaarisa yaayoreka ngu endwara nka puresha hamwe na shukaari niziteganisa abakazi abaine enda kandi omukazi orikutwara ataraguriirwe Oburwaire obu naaba naateeka omwana aha buzibu. Ku orikuba otaizire kukyebeza, tukagiditekitinga kare tukakuheereza omubazi nooyendera oturiize omwana. Hariho ezindi endwara zitari zimwe na zimwe nka puresha ezi turikukyebera waaba oine enda na shukaari. So omukazi weena ku arikuba atakyebeize, Tukaguma nitumukyebera puresha yeeye, nitumupima nitureeba ahu yaahika obundi yaaba eri mpango tukamuheereza omubazi. Aija kufuna obuzibu, hariho endwara ei turikweta ngu ni ekirampushiya neija eri nk'omukazi kagwa amuteekateeka ngu nowe simba oku n'eri puresha. Kwonka ebyo byona ku arikuba yaakyebeize, twabikwatsire kare, twamuhaire kare omubazi byakyendeire. Buri mushaija na n'omukazi. baaba barikwetebeekanisa okuzaara, baaba barikwetebeekanisa okugira enda, bashemereire kubanza baahikirira abashaho, bakabanza baayebuuza aha bashaho nainga shi eki tworikubaasa kweta pre-conception care. Busingye Victoria nawe yaayoreka ku abashaho baine obujunaanizibwa kukuratira buri mukazi kwenda kureeba ngu tihabaho kabi koona akaamuhikaho omu kukyebeza. Omukyara ashemereire kwija kukyebeza enda kutandika na yaaheza kukimanya ngu aine enda, akatandika eki barikweta antenatal. Nituba nitugyezaho kumuforowinga up ninga kutambura nawe omu rugyendo rw'enda kureebeka ngu tihaagira akabi akamuhikaho we n'omwana. Abazaire abarikushangwa baine oburwaire oburikubaasa kuteganisa omwana nibahaburwa aha miringo ei baakubaasa kurabamu kuzaara omwana ari gye kandi aine amagara marungi.
So ku turikukyebera abakyara obundi obumwe twashanga ah, omukyara aine nk'obu- nk'oburwaire aha mubiri obundi nka sickle cell ah, nari shi eh, obwo oburwaire obw'omushagama oburikugyendera omu mushagama obundi bwena nitu advisinga ngu tukyebere sha- ah, family yoona tukyebera n'omushaija weye kandi tuba advice ahabw'okuba obwire obukugyendera omu mushagama obundi obwingi obwire obwingi nibu- nikirugirira aha bazaire babiri bo- b'omwana Ahabwa Sky TV Ag'enshonga ndi Job Kato omuri Mbarira. Webale Job Kato n'amakuru ago.